Wel, y syniad efo ti i'r criw Cymraeg gwers 5. Beth ydyn ni eisiau? Mwy o arwyddion? Mae croeso yn y fynedfa ac mae posteri Cymraeg yn y coridorau. Mm, ond dydy'r posteri ddim yn ddiddorol. Maen nhw'n hen ffasiwn. Iawn. Wel, mae posteri wych gyda'r clwb ieuenctid, posteri doniol, posteri pobl enwog fel Gareth Bale, mae'r yn Cymraeg a Saesneg, Beth am ofyn i Chris neu Kelly o'r clwb am help? Grêt, ond mae cyfarfod y criw Cymraeg heddiw. Dim problem, allai ofyn i Chris danfon copi o posteri ar WhatsApp. O, grêt. Helo Lloyd, y syniad yma ti ar sut i helpu athrawon i ddysgu Cymraeg? Tiwtor Cymraeg ydi mam i'r menter iaith. Roedd hi'n awgrymu bod tiwtor yn dod i'r ysgol bob amser cinio i helpu'r staff. Faint mae'n costio? Bydd dim cost. Mae'r Menter Iaith yn helpu busnesau i ddefnyddio'r Gymraeg. Maen nhw'n hapus iawn i helpu ysgolion hefyd, yn enwedig y staff. Ond be' arall allen nhw wneud? Cangerdd, cwis, noson gariogi, twmpa? O ie, cariogi! Gallet ti ganu Delilah fel Tom Jones. Be' amdanat ti, Emma? Wel, dwi'n gallu dawnsio. Beth am sioe dalent Cymraeg? O, syniad anhygoel. Fel Britain's Got Talent, ond mae talent efo'r ysgol. Bydd cyfle i bawb wedyn canu, dawnsio, triciau, canu'r piano. O, bydd o'n wych. Bydd eisiau anta dec, ac wedyn panel. Bydd llawer o waith i wneud. Ond bydd pawb yn defnyddio'r Gymraeg, a fydd pawb yn weld y Gymraeg fel rhywbeth cyffroes. Rwy'n cytuno. Nid dim ond pwnc academaidd. Hefyd, beth am ofyn i bobl ifanc o'r ardal sy'n siarad Cymraeg i helpu? Mae hynny'n bwysig. Reit, mae tipyn o syniadau hefo ni rwan. Um, posteri dosbarth Cymraeg i'r staff sioe. Gwych. Criw Cymraeg amdani. o, oh, hei! Mae Chris newydd danfon copi o'r posteri.

Wel, y syniad efo ti i'r criw Cymraeg werth pump. Beth ydyn ni eisiau? Mwy o arwyddion? Mae croeso yn y fynedfa, ac mae posteri Cymraeg yn y coridorau. Mm, ond dydy'r posteri ddim yn ddiddorol. Maen nhw'n hen ffasiwn. Iawn. Wel, mae posteri wych gyda'r clwb ieuenctid, posteri doniol, posteri pobl enwog fel Gareth Bale, mae'r posteri yn Cymraeg a Saesneg, Beth am ofyn i Chris neu Kelly o'r clwb am help? Grêt, ond mae cyfarfod y criw Cymraeg heddiw. Dim problem, alla i ofyn i Chris danfon copi o posteri ar WhatsApp. O, oh, grêt. Helo Lloyd, y syniad efo ti ar sut i helpu athrawon i ddysgu Cymraeg? Tiwtor Cymraeg ydi mam i'r Menter Iaith. Roedd hi'n awgrymu bod tiwtor yn dod i'r ysgol bob amser cinio i helpu'r staff. Faint mae'n costio? Bydd dim cost. Mae'r Menter Iaith yn helpu busnesau i ddefnyddio'r Gymraeg. Maen nhw'n hapus iawn i helpu ysgolion hefyd, yn enwedig y staff. Ond be' arall allen nhw wneud? Cangerdd, cwis, noson gariogi, twmpa? O ie, cariogi! Gallet ti ganu Delilah fel Tom Jones. Be' amdanat ti, Emma? Wel, dwi'n gallu dawnsio. Beth am sioe dalent Cymraeg? O, syniad anhygoel. Fel Britain's Got Talent, ond mae talent efo'r ysgol. Bydd cyfle i bawb wedyn canu, dawnsio, triciau, canu'r piano. O, bydd o'n wych. Bydd eisiau anta dec, ac wedyn panel. Bydd llawer o waith i wneud. Ond bydd pawb yn defnyddio'r Gymraeg, a fydd pawb yn weld y Gymraeg fel rhywbeth gyffrous. Rwy'n cytuno. Nid dim ond pwnc academaidd. Hefyd, beth am ofyn i bobl ifanc o'r ardal sy'n siarad Cymraeg i helpu? Mae hynny'n bwysig. Reit, mae tipyn o syniadau hefo ni rwan. Um, posteri dosbarth Cymraeg i'r staff sioe. Gwych. Criw Cymraeg amdani. o, oh, hei! Mae Chris newydd danfon copi o'r posteri.